Enti seesei a me ne wo kasa deɛ, popular TikToker, Fanti Comedy a ɔsan nso yɛ NPP communicator a nsɛm a ɛbɛkɔ so biara no kyɛ sɛ yɛn nua barima yi deɛ hɛ, ɔbɛka nsɛm afa ho ankasa. Na recently ara na nkɔmmɔ bi kɔɔ so wɔ ɛyɛ live streaming na ɔne nkurɔfoɔ bi, eh, Ghana Jollof ne others a na wɔka ho a na wɔretrɛte ɛyɛ John Dramani Mahama. Abusua, saa asɛm wei, de trouble de abrɛ ɛyɛ fanti comedy ɔne ne nkorɔfoɔ a seesei a me ne wo kasa deɛ Ghana police service foɔ atumi akɔ sɔ ɔmo mu a seesei a ne deɛ Ghana police service foɔ nsa asɔ ɔmo mu a ɔmo nso da mu a kyerɛ sɛ ɛnyɛ fɛ di agorɔ na nsɛm a nkorɔfoɔ wei bɛkaeɛ no abusua aba abɛka yɛn nsa wɔ ha sei a yɛreba abɛtie deɛ nsɛm a ɔmo kaeɛ a kyerɛ sɛ Ghana police service foɔ atumi akɔ akɔkye ɔmo no ɛha yɛ Western Blog Media so mɛsɛ sɛ na wɔ first time a na wa subscribe to yɛ channel no sɛdeɛ any update biara nso drop a wo nso wobɛyɛ first person a wobɛnya bi atie na wahyɛ ama wo nua bi nso anya bi atie. Enti abusua yɛba ɛyɛ fanti comedy ɔne ɛyɛ Ghana jollof a kyerɛ sɛ ɔmo bɛ threaten ɛyɛ John Dramani Mahama ɛfa ɛyɛ plane crash a ɛbaeɛ a ɛnam so ɛma yɛn mpaninfoɔ ɛwuuiɛ nti ɛmu ɛna live streaming ɛkɔɔ so a nkorɔfoɔ yi ɛɛthreaten John Dramani Mahama na yɛnhwɛ video yi ɛwɔ this side. Me a wɔmpɛ bɔne. Na me koraa deɛ, na anka ɛyi na mepɛ, ne saa sa me gye mfi kwasea mpanin no. Ampa, ampa, ampa. Wɔno na na me expect sɛ nka ɔka ho. Hwɛ saa Obuasi ɛyi MP yi a wɔwuu bie yi, deɛ na o, o, o, ogyina, ogyinaeɛ yi. Hwɛ sɛ yɛato aba awie. Wose kyenkyen a wode force bɛgye sɛ woawini. Ɛkɔfa wo nkwadaa, wo boys ba ma wɔbɛbo sitting MP. Ɛbɛwo NPP ni no. Motwetwe ne sa bio, motwetwe ne hwɛa ne ne kɔte nyinaa, ɛde nnua ne nsekan nyinaa gyina ne so na moka sɛ Nyankopɔn wada.
Yes! Yes! Na mode ɛhɛ
akwatia, akwatia, wɔde.

Na me se ɔfaso na ɛka akwaseafo yi. So in this video wei na kyerɛ sɛ Ghana jollof ɔno na na ɔkasa sɛ John Dramani Mahama ɔmo bɛtwa ne ti na ɔmo de no ahyɛ bɔtɔ mu ɛne ne wife ɛne ne mma no nyinaa na ɔmo bɛku ɔmo nyinaa na ɔmo de ne mma no ayɛ dɛn ada ase abusua enti video wei na ɛde asɛm aba wate aseɛ na after sɛ live stream wei ɛkɔɔ so no kyerɛ sɛ Fante Comedy. Ɔsan nso bedi nkɔmmɔ bi a na ne nkɔmmɔ a ɔredi na ɔrekyerɛ mu a plane crash no a ɛkɔɔ so a ɛnam so maa ɛyɛ yɛn mpanyimfo eight kowuiɛ no. Emu na Fante Comedy bɛyɛɛ video na ɔrekyerɛ mu a sɛ ɛyɛ NDC amanyɔkuo yi sɛ wɔn wura fi biribi a ɔno deɛ ɔrekae wɔn because plane crash no baeɛ yi nnipa eight na ɛwuiɛ. Ɛna yɛkɔto aban no nso na kyerɛ sɛ number wɔn nso nyaeɛ yɛ eight nti ɔno deɛ ɔkae wɔn sɛ baabi a wɔkɔgyee tumi no sɛ wɔmfa wɔn aboadeɛ nkɔeɛ deɛ a ɛnneɛ kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔde kɔ anyɛ saa deɛ a deɛ ɛbɛsi no abusua a kyɛ sɛ yɛn nua barima yi bɛka saa nsɛm wei. Timant nie, Ballot paper no na ɔmo da so eight helicopter no nipa eight na ewu yɛ moahu baabi a mo kɔ gyee tumi no ɛbɛyɛ a yɛ srɛ mo mo nfa ɔmo nan ase nkɔ ma ɔmo eight eight eight ɛyɛ hu yɛ srɛ mo ebia mo deɛ mo adwene mmaa biribi so Me se ɔmo bɔ office eight months nie, ɔmo da eight ɛwɔ ɔmo da eight ɛwɔ ballot paper no so, helicopter no nso nnipa eight ɛna ewuiɛ. Me se baabi a mo kɔɔyɛ no yɛsrɛ mo monfa nnipa no naase nkɔma no na afei deɛ Ghanafoɔ no yɛn nsono mu te, ɛɛgye yɛn nsam oo ɛɛgye yɛn nsam, yɛpa mo kyɛw na wei deɛ Ɛboro yɛn so oo, ɛboro yɛn so. Wei deɛ yɛntumi, wei deɛ yɛntumi, yɛsrɛ mo, wei deɛ yɛsrɛ. Sifanti Comedy a na kyerɛ sɛ ɔno nso reka nsɛm ɛfa ɛyɛ NDC amanyɔkuo a na kyerɛ sɛ ɔrekyerɛ mu a tumi a wɔkɔgyeeɛ for election a wɔde ɛwiniiɛ no na kyerɛ sɛ number a wɔnyaaeɛ ɛne nkorɔfoɔ a wɔawu no nyina ɛyɛ the same deɛ a kyerɛ sɛ wɔmfa tumi no nkɔ anyɛ sa Ghana Yɛntumi. Abusua, na wonim sɛ plane no crasheeɛ no, wɔsan nso bɛyɛɛ video a na ɔrekyerɛ mu a ɛyɛ black box no a ɛɛ Dr. Frank Amoakohene nyaeɛ a na kyerɛ sɛ ɔbɛkaa sɛ ɛɛ wɔahu daa box no. Yɛn nua bɛrima yi nso san nso bɛyɛɛ video ɛwɔ ho a kyerɛ sɛ na ɔreka nsɛm bi. Yɛntie nsɛm a na ɛwɔ ɛɛ deɛ na ɔɔka. Enti na kyerɛ sɛ Fante comedy no deɛ kyerɛ sɛ NDC amanyɔkuo no deɛ hɛ ɔde wɔn anim ayɛ fam. Nsɛm a ɔkeka no nyinaa ɛkyerɛ wɔn nyinaa no abusua. Saa na me deɛ mɛka no abusua. Na video bi a ɔbɛyɛɛyɛ ɛfa nsɛm a ɛkɔɔ so ɛwɔ live streaming na ɛkyerɛ sɛ yɛ threaten ɛyɛ John Dramani Mahama ɔne ɛyɛ Sammy Gyamfi ɛne others no. Yes Fante comedy ɛbɛyɛɛ video a na kyerɛ sɛ ɔɔpa ɔɔpa kyɛw sɛ mpanifoɔ ɛnyɛ den mfa saa asɛm no a yɛn nuabaa yi bɛkaeɛ no, ɔne ɔno ankasa deɛ ɔno nso kaeɛ no nyinaa no, mpanimfoɔ ɛnyɛ dɛn mfa nkyɛ wɔn a kyerɛ sɛ ɔbɛyɛɛ video paa kyɛw but ɛɛ antumi ankɔ ankɔduru anim a ɛndɛ yɛaba abɛsoa no a kyerɛ sɛ ɔda mu no yes yɛntie daa video no a yɛn nua bɛma yi ɛbɛpaa kyɛw a na kyerɛ sɛ ɔno nso ɛresrɛ sɛ Ghanafoɔ ɛmfa saa asɛm no ɛyɛ dɛn ɛnkyɛ no ne nyinaa no yes yɛntie ɛwɔ de sa yɛwie a Na kyerɛ sɛ yɛadi nkɔmmɔ nso aka ho. Wei deɛ mesrɛ mo na ɛme sɛ yɛ hostuu life bi wɔ tiktok na obi baa so bɛkyerɛɛ n'adwen asɛm a nipa no kaeɛ no antwa yie but ɔkasa wieeɛ no mehyɛɛ no sɛ asɛm a waka no ɛhɔ deɛ ɔntwe nsan ɛma nipa no twe hɔ san yɛ but deɛ ɔyɛɛ screen recording no baabi a mekaa sɛ ɔntwe nsan ne baabi a nipa no twe saeɛ no Ɛhɔ no nipa no ampost wo anka wo enti yɛkaa biribi na ankɔ yie a yɛpa mo kyɛw mofa nkyɛ yɛn mofa nkyɛ me ae mekaa biribi na anyɛ me daa me na me host yɛ mofa nkyɛ me mofa ne sɛ mo ba ɛna mane agu mo nan so mobɛpepa montwa yɛn nyinaa yɛyɛ nipa baako yɛn wese wuo mfaa mo obiara wai wei deɛ madɔfo me nuanom mo a mo wɔ NDC mepa mo kyɛw mo nfa nkyɛ me wai. Enti abusua no adeɛ ɛyɛ fanti comedy ɔno nso ɔde to dwa deɛ ɛfa ne ho nyinaa a kyɛsɛ akɔ akɔ wie wɔ ɛyɛ police station no yes ɛna yɛde aba abɛsom wo no na dabiaa meka sɛ ano wei sɛ woanhwɛ yie a ɛde wo bɛkɔ baabi a ɛni kwan sɛ woyɛ dɛn? Wobɛkɔ. Baabi a wonyɛ w'adwene sɛ wobɛkɔ akɔda no, ɛhɔ na wobɛkɔ akɔda because of y'ano yi, politics yi. Abusua, ha! Mese, ma me hu w'adwene kyerɛ ɛwɔ comment section, wo wie nso a ne deɛ mu na wa subscribe to your channel no sɛdeɛ any update biara nso ɛdrop a wobɛyɛ first person na wanya bi atie. Wo wie nso a, kyale na wagya wo comment ɛyɛ dɛn ɛde ama yɛn na ewiase no deɛ y'ano wei. Nsɛm no deɛ yɛbɛka but yɛka a yɛbɛhu how a yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛka yɛn nsɛm anyɛ saa a anhwɛ yie a yɛn nso yɛbɛkɔ pleasing no bi because nsɛm no a ɛwɔ yɛn ano a yɛpɛ sɛ yɛka no yɛntumi nka. Abusua ma memfa wo nsi ɛha sei yɛ.